Чэ, мин маннык кэпсиибин. Бу эмээхи уота хомус хомус күөлүн үрдүгэр турбут уот бу уруккунан ата ыһыах кэмигэр турбуттара. Бэһэйин бүтүүтүгэр турбута. Ону манна администрация дьаһал ылаары олорбута. Мин киирэ сылдьыбытым. Мин сирбиттэн олох баазабыт сылгым баазата олох чугаһын иһин. Ону ылаары дьон хомуйан ыытыахпыт диэбиттэрэ. Онтон тураһасыныгар эмиэ киирэ сылдьыбытым. Ол киирбиппэр «Эл ис хоһсар эргэ куруҥ Онно биһи наадыйбаппыт, умайдын диэбиттэр. Түөрт уон километр таһарга мин сылгым баазата турар. Онтон бу бэс көлүөрүлэ олох олох төрт өлчө сыллааҕы үөл сир турар, хаһан да умайбатах сир турар. Онон ыныраттыр биэс-алта костааһыр ыныраттыр куркуруҥ этэ дии. Ол да ону үөллүйбүтэ. Киһилик уотар ытык боо үүммүтэ, тэтиҥ боо үүммүтэ, хатыҥ боо үүммүтэ. Онно кыһаммакаһап сийээспиттэрэ ол ол түмүгэр ыйы быһа ким тэргиллэн көрбөтө. Мин ол баазам умайбытын ити Арсений Егорович Павлов диэн исписэлиис баар ол Успутневай үөһэттэн түһэриилэринэн көрдөрбүтэ эн бааза умайда быһыылаах. Онно мин отут биир да отут икки да урулуон оттоотум, хараастаатым, кирпиччи оһохтоот дьиэлээтим, үүсээннээтим, те подвал иһин уону күрүө-хаһаа буолнай онно ол аҥардас онно хилбэ урулуон хаалбыта уонна хатыҥнаах эһэргэ һылгаһата иһирбэр аҕыс тоҕус урулуон хаалбыта ол үүтээн эмиэ умайбыт ол иһин мин бу хайдах барбах баҕайыларый бу ыйы быһа то око бу диэкэми баһаардар бааллар эргэ курук курук диэн төһөтө түрүттэрбиттэрин иһин дьэ итилигэрдээх кэнниги Асен Егоровтан ыйыппытым Алтыал киһи битиркэтиттээҕинэн бу бөһүлэктик анньан иһэр диэтэ. Ол уот. Олох түгэни утунгутта холбоһон бу бу кэмнии олохтон бу дьонду утунгутта холбоһон ола бөһүлэр гиээсте. Төһөтүн тэһин урут нэһилиэк территориясыгар ханна уот турда даҕаны ырааҕын кэрэйбэккэ былыр ыҥырытынан кытта баран уморан кэлэллэр этэ. Билиҥҥи аныгы үйэҕэ тиэ бу бу лүөрдээх курааҥҥа Тыаҕа үйэтигэр олох кыһаллыбакка хаалбыттарын мин бэйэлэрин улахан буруйдааҕынан аахпыт. Үчүгэй баҕа дьиэ уот туттан саҥа бөһүөлэк курдук нуучча бөһүөлэгин дьон аатын эһэргэ дьиэ уот туттан эдэр байыаллар олохсуйан испиттэрэ ити умайан хаалла. Олох хайдах даҕаны киһи хайдах олохсуйан дьиэ уот туттуо эбитэ буолла дьэ киһи санаата хоппон сүөһү ас буолан ииттэн олорбут ыаллар этэ бары эдэр ыаллар этэ ол биһиги курдук кырдьаҕастар буолбатах этэ. Былыр буоллаҕына уот турда, киһини буруйдууллар этэ. Хаһан да этин диэбэттэр этэ сэбиэскэй кэм хаана. Ол өрдөөҕүтэ куруук киһини буруйдууллар. Ким ыытта, ким ыытта бу киһи далаҕайыттан бу уот барар дииллэр этэ. Оказывается, этиҥтэн алдьархай барар эбит. Сөп дуо? Этиҥтэн алдьархай киһитээҕэр этиҥ элбэх уот оҥорор эбит. Мин бултуур да этим, кустуур да этим, уоту ыыппыппын өйдөөбөппүн да атын да дьон уоту ыыппаттара тэһэринэллэр. Хантым мүчү туттарыы баар буолар да күһүн иҥин өртөөһүҥҥэ уҥун саас өртөөһүҥҥэ. Онтон туран быйыл буоллана этиҥ диэҕи наһаа хойуу тэбэттэ. Ама бу Бу оҕото бу өттө тыа сааспа сылдьабын. Маннык элбэх этиҥ, этиҥ баһаар оҥорбутун уруйан көрбөөтүм. Тохтан ise ол ити испециализация югорус Павлов ол көрдөрбүт картатын көрдөрдөхпүнэ көрдөрдөҕүнэ да тохтон бу горнай уруйуҥа төрдөн биэһэн сиргэ этиҥ түспүт буолаалы биир биир күҥҥэ. Дьэ онтон сороҕо кыра сороҕолоон дьэ сиэбитин көрдөхпүнэ хайдах барыта этиҥий диэх курдук. Ити аан туран этиҥҥэ эмиэ этиҥ диэххэ сөп. Тоҕо диэххинэ ити уорда күлүмэ хаана кумаар саҕана үйэн күyүр саҕана ким ити уорда тайҕаҕа сыдьыаҕа биэс бөһүөлэктэн биэс-алта көстөөһөргө. Ону этиҥ буоллара чуоккай. Былыр буолар киһини киһини буруйдууллар этэ. Бу киһи дьалаҕайта уот барар диэн. Онну буотаҕа эбит. Айылҕа бэйэтэ ити уоту ыытар эбит. Өртөөһүнү буолан мин уруккаттан биирдэр даҕатан исхосарга мен киирэн таһаадьыптым үүрбэттэ ыллаата. Эһи күһүҥҥү тыыр өртөөһүнү олох хасыла ыытыах наада. Эһи сөмүлүөттээхи көтөҕүт маннык бэрэбиэккэлээх онно оттомото үрэх бастара диэн бааллар. Биһиэхэ тэмээки түгэҕэ булан ат баһа буоллун. Ону күһүн сөмүлүөтүн эдэ уот ытаасбаккыт диим.

диэн ол хайдах сэтиэнэҕинэн туруохтааҕый дии сир дойдураары өттүнэ туруо холобур бырдаар бу бөһүөлэкте от боо кээһиллэн тура иһэрэ өттөөбөккүн ону буолаллара сөп оту үрэх бастара бааллар бу атамай киэҥ баа территориялаах иһэр да ойуун күөлэ диэн ула биир да хотуу түспэт сирэ баар тоойлор былыргыта ынырыктаах холкуостар оттообут сирдэрэ үйөтөр өттөммөккө тура биир да айқалар түүллэрэ булуо ити ат баһа диэн баар олох холкуос эстиатыл оттоммот буолбута үйэ буолла биирдэ да өттөммөт Итэмээги түгэхтэрэ бааллар. Ооло биирдэ төттөммөт. Ити күлэсиби оҥордорбо биирдэ төттөммөт. Атомой улахан территория итилер ылан тураллар. Өттөммөт курс этинэҕэ кубулуйан барыси төрүөт буолан турар. Уну бантан бу соҕуруу түбө көрдүгэн диэн баар. Эми ким тоттообот, эми өртөммөт, бобуллар үһү, бобуулаах үһү диэн буолар. Итини мин сыһыаннан ааҕабын. Билигин де үс сыл быһа уот барыа суоҕа. Ол онно бу мантан кэккэгэ оттуу бараргар, ол көрдөөн диэки барарга оттон тыраахта хараар элэ түһүөҕэ. Үс сыл мунньа гынар курун кэнниттэн. Туох да тиэҕиннэ кыайа сылдьыбат. Онно бары да эрэйдэнэрбит буолуо. Онтон дьэ кууран-хатан барыа, от-мас үүнэн барыа, эмиэ баһаарытынан сэрэхтээх буолан барыа буолар. Онно өртөөһүнү тэрээһиннээхтик ыытар биир эмит төгүллээх киһи халаайаччы буолан олороро эбитэ буоллар. Бэрт буолуо этэ.